Thengio muno makiria mwiroreri wa gataru ga Kezia ngagucokeria ngatho ni guthie na mbere na kuhe ngwataniro numu na ngwiraga hindi ciothe riria urathie na mbere na kurumirira gataru ga Kezia ukoragwo ukindua muhotani na njira ya gu subscribe uthiaga haria YouTube ukandika ritwa Kezia Kariuki original wandika ritwa riu ukahingura wahingura hena rĩtwa itune rĩandĩkĩtwo subscribe ũkahutĩria rĩtwa rĩu na mũndũ ahutagia rita rĩmwe tu angĩkorwo nĩ ũrĩ wahutia ndũkae kũhutia rĩngĩ na ũgatigĩrĩra atĩ nĩ rĩatiga gũtuĩka rĩa red kana nĩ rĩrakuonia subscribed wona wa subscribe ndĩkũrĩhagia ciringi ona ĩmwe ĩgũteithagia gũkoragwo ũkĩona videos ciakwa hĩndĩ ĩrĩa yothe ndakũrehera mũgeni kana hĩndĩ ĩrĩa yothe ndĩrenda kwaranĩria nawe nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ũira wa mũndũ wĩ handũ mũndũ ũgereire maũndũ maritũ na ndoka gũkwarĩria we ũragerera maũndũ maritũ ũikare ũkĩmenyaga atĩ jehova ngai arĩ hamwe nawe na nĩ ũkaga kũhonokia mũndũ ũru-inĩ ũru ũcio rĩ ndũkĩte gũkũnina ũru ũcio ũrĩ ũkĩte gũgũteithia gũkorwo na ũira nĩgetha ũgateithia mũndũ ũngĩ na mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ũira wa mũndũ ũgereire maũndũ maritũ na thutha wa maũndũ macio mothe ngai akamũhonokia na reke tũmũigue karibu sana Thank you. thengiũ mũno nĩ gũtũgenera Yes. nĩ weka wega nĩ gũka Thank you. ũgĩtwĩre wĩtagwo atĩa umĩte kũ na nĩgetha tũgĩkũmenye Njĩtagwo Pastor Israel Yohana Kayanda. Pastor Israel, Israel Yohana Yohana Kayanda. Aha. Pastor Israel ti Mũgĩkũyũ Ehe. na ti Mũkenya, nĩ mũndũ ũciarĩirwo Tanzania. Ũciarĩirwo na ũkarererwo Tanzania. Akarerwo Tanzania. Ehe. Mm, taũni ĩtagwo Mwanza. Na Gĩkũyũ ũraria wega? Yeah, nĩ nĩ ũndũ wa mwathani. Eh, Ũciarĩirwo Mwanza, Tanzania? mm, kũndũ- Wow. Kũndũ gwĩtagwo Geita. Geta. Geita. Geita. Yes. Aha. Geita, Tanzania, Mwanza. Asante sana. Mm. Na Pastor Yoweri Yoha- kana Israel Yohana. Yohana. Eh, njĩtĩkĩria ngwĩte Pastor Israel. Eh. Pastor Israel ũgĩgĩũka wokire Kenya mwaka ũrĩkũ? Kenya rĩ. Ndokire through father mhm. tondũ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩrĩa ndarĩ children's home ya Catholic. We warereirwo children's home? Taka tũcoke hanini thutha mm. ũnjĩre waciarĩirwo kũ nĩ wanjĩra waciarĩirwo Mwanza Geito Geita mm. na thutha wa gũciarĩrwo Geita waciarirwo atĩa warerirwo atĩa wokire kũingĩra children's home atĩa? Mm-hmm. Yes. Thank you. Mhm. Rĩu niĩ ndaciarĩirwo thibitarĩ-inĩ my mom akuire akĩnjiara oh, pole mm. sana koguo nĩ ndatigirwo thibitarĩ-inĩ thutha wa my mom gũkua ugitigwo kuu ugiteanio thibitari mm. tondu gutiari andu anyu aria ma associated nake aria mangiokire makuoe riu ri mhm. tz ni ta kenya maita matatu mhm. na nona hindi ya nyerere mm. kwina andu mathamagio ngi makarutwo maybe tuge ni maragwo magatwarwo githumo ngi mhm. makarutwo githumo mm. makarehwo

koguo gũtirĩ andũ moka kũrora mamu wanyu thibitarĩ akĩgĩa mwana Mhm. ndwarĩ na baba wanyu rĩu ona ndingĩmenya ũrĩa gwathiire tondũ rĩu my mam ngwĩciria aumĩte kũndũ ta gĩthumo agoka nairobi na that process tondũ gũtiakoragwo na ngari rĩ ngari ciathiaga once um, kĩrĩa per week rĩu ndingĩmenya maybe aumĩte kũ- kũraihu agoka kũndũ ta nairobi na akĩgĩa nda

mũtũrĩre watũmaga ndĩrage every, every time koguo ũyũ nĩ mũtumia stranger Ii. wa kuma o kũrĩa umire Ii. agĩũka agĩkuoya agĩthiĩ nawe gwake Aha. rĩu ndathi gwake rĩ ndaikara gwake rĩ nĩ aherithirie mũno arakũherithia atĩa nĩ kĩ Rĩu- areka Mm, ke- thutha ndo- ndokire kwĩmenya rĩ tondũ nĩ ahĩthagia mũno ndĩ mwana hena maũndũ arutagia ta mawĩra akahe mawĩra marĩa maritũ mũno ndarahe ciana ciake Rĩu ndo- rĩrĩa ndokire kwĩmenya at the age of seventh nĩkĩ ndĩrarutithio mawĩra maritũ ũguo ndĩrokĩrio thaa thaa ikũmi cia ũtukũ ndĩ mwana mũnini thiĩ ngakame thiĩ ngatahe maĩ rũĩ na ũramajini rũĩ rũu gũthiĩ nĩ hakuhĩ kilomita Mm, ngathiaga ngatahagĩra ng'ombe maĩ ngatahaga- ngatahagĩra andũ maĩ ma kũhũra nguo na gwĩthamba

Nĩguo ndacokire kũmenya kũheo story nĩ neighbor atĩ this is not your mom. Arakũherithia tondũ ti your mom. Yes. Na nĩ mũtumia wĩ ngoro njũru mũno. Mm, Koguo ndaheruki- ndahĩtũkĩire maũndũ maritũ mũno. Mm. so ona thutha wa gũgĩgwĩka wega tondũ nĩ gũgwĩka gwĩkire wega gũkuoya agaikare nawe Ĩĩ. nĩ kuona onire nĩ agĩa ngombo gwake one Ehe. Mm. tondå rä u niä nä korwo ndokagä ra thaa ikå mi cia cia utuku na gukoma ndirikoma thaa ithano cia utuku ni ndirikanaga muthenya umwe ndaheirwo ng'ombe ng'ombe makiria ma 50 thiĩ ngacituĩre rĩu ng'ombe icio rĩngĩ nĩ nene ndateng'erania nacio ikanjinda rĩu he- nĩ kwĩna mũgũnda ciathiĩ ciagĩtonyire mũgũnda wa mũndũ na ikĩrĩa hakuĩ half an hectare Wa. ngĩmenya rĩu nĩ gwathũkana niĩ nĩ gũthiĩ ngũthiĩ kũragwo rĩu thutha wa gũcoka

anyitwo tetanus rĩ no mwĩrĩ nĩ ũimba nĩ umaga mathunda ũguo macoka magatũrĩka magatigwo ironda Ĩĩ. rĩu mwĩrĩ wathe wakwa wothe waihũire ironda kũndũ guothe kuma ũthiũ nginya moko nginya magũrũ kũndũ guothe ndarĩ na ironda rĩu ona ka mattress karĩa ndaheirwo nĩ ndatunyirwo ngĩcoka ngĩheo gakũnia handũ tondũ kũrĩa ndarara ndakomaga ndakomaga ona ndokĩra nyama igatigwo hau ĩihũire maĩ ma Ĩĩ, ironda iria ĩĩ, maironda iria na mahitha Mm. rĩu akĩnjoya akĩndwara mũrango wa thutha na mũrango ũcio ũkĩhingwo permanently akĩhitha hau nĩgetha andũ matikanyonage rĩu agĩgũtemanga akũhete na thĩ gĩngĩ Mm? kũndemanga Akũhe- eh, agĩ- nĩgetha akũcuhie na kanyoi rĩ Ĩĩ. nĩ gũkuoha nĩ akuohete ndarĩ mwana mũnini mwana wa mĩaka mũgwanja rĩ Yes. nĩ ũkũnyitwo nginya moko merĩ na agwĩke ũrĩa arenda ĩĩ nĩguo Mm. ĩĩ Mm, koguo ndiarĩ na hinya wa kũmbicana nake ĩĩ Mm. Mhm. koguo anjĩkire o ũguo tondũ akĩrĩ na hinya na ndakĩrĩ mũnini Mm, ngĩndemanga na kahiũ kũndũ guothe mwĩrĩ ona ndauga mbu gũtirĩ mũndũ ũrayũrĩria ciana ici ciake no gũtheka iratheka Mm. agũtemanga na kanyũi mwĩrĩ Ii, mwĩrĩ wothe Ehe. rĩu thutha ũcio nĩ ũkũ- wauga agĩthiĩ agĩkũhingĩra handũ ii akĩhingĩra handũ nĩ arakũhe irio Rĩu irio ndoikagithio hau ta ngui mm. ndenda kũrĩa sawa mm-hmm. ndaga kũrĩa nĩ mm-hmm. sawa mm-hmm. mũndũ mũrwaru rĩmwe no nĩagakinya nĩagakinya ta appetite ya kũrĩa nĩ ũndũ wa ruo ũcio rĩu wĩna ruo rĩu kwĩna rĩmwe ona ndaremagwo nĩ kũrĩa irio nĩ mwĩrĩ wakwa ũgĩthira nona nĩ nyama ironda rĩu kĩambĩrĩria kũgĩa tarĩ mahĩndĩ mm. rĩu hena mũtumia wokaga hau na nĩanyendete mũno nĩamenyaga ũrĩa ndĩraherithio rĩu nĩ okaga agacema rĩrĩa andũ matarĩ kuo rĩ akanjoya agathiĩ akahe irio mhm. rĩu ngwĩci nĩ anjethete ihinda rĩa kĩndũ hakuhĩ mĩeri ĩtatũ ngĩũria mwana ũyũ atwarĩrwo kũ no ngwĩciria hena mũndũ wamũgweteire akĩmwĩra mwana ũcio rĩ nĩ mũrwaru na ahithĩtwo na kuu na mm. handũ ahithĩtwo rĩu tondũ nĩoĩ mũtumia ũcio ndangĩamũririe kĩũria mm. ataimire mũthenya ũrĩa mũtumia ũcio athiĩte mathiĩte othe Rĩu agĩcema kahora agĩũka akĩnjĩta Johana, Johana, wĩkũ? Na ndaiguire mũgambo ũcio ngĩambĩrĩria kũrĩra. Mm. Mm, ngĩmwĩra ndĩ gũkũ ũguo hingĩirwo gũkũ nyũmba. Mm. Ah. Rĩu rĩrĩa agĩta atumia arĩa angĩ na neighbors magĩũka magĩbunja mũrango ũcio makĩruta kũu. Guo ona no kuga maugire mbu nĩ ũrĩa ahana. Matigũthitanga mũtumia ũcio? Rĩu rĩ, kũringana na rĩu na culture ciana kũu na kĩĩ na kĩĩ rĩ, mm. Ngwĩciria anga nĩ mũtumia wĩtigĩrĩtwo, wetigĩrĩtwo nĩ andũ, ndiũĩ kana nĩ mũndũ nĩ arĩ na mahinya ma ũgokara ma kĩ. Niĩ rĩu mandutire makĩndwara thibitarĩ, ndiũĩ kana nĩ acokire gũthitangwo, ndiamenyire. After Rĩu that. wauma thibitarĩ wathire kũ? Nĩ ũgũcoka gwake? Rĩu ndauma thibitarĩ rĩ, tondũ thibitarĩ ndaikarire for period of one year, full year.

mm. na kuria yeah. eh riu makinjethera kundu makindwara students home mhm. ya catholic kuria kundu gwitagwo dodoma dodoma mm. mhm. kuu niko ndarereirwo dodoma mm. na father akinyenda muno tondu ni ya wira kanitha-ini na ngiruta nginya kuhuraga piano riu thutha wa kuma akiheo transformer guka kenya ndadigire atukihoke akiheo transformer transfer kuma kiria dodoma Ĩĩ. ĩ agĩũka kenya agĩũka kenya rĩrĩa okire kenya okire nani o mwokire nake Ĩĩ. koguo nĩ akwendire biũ ĩĩ akĩnyenda biũ rĩu ngĩhana tarĩ mwana wake yes Mm. Mhm. rĩu ndoka kenya rĩu nĩtwaikarire for a long period ngĩthomera kenya na tondũ ndaumire kũu ndĩ standard 7 no ndoka kenya ndokire standard 3 ĩ Mm. ũgĩcoka thutha Thir- ngĩcoka thutha tondũ gĩthomo gĩa kenya na gĩa tanzania ndĩ- Nĩ tofauti. nĩ tofauti mũno gĩa kia Kenya kĩ igũrũ na gĩa TZ kĩ thĩ mũno Ĩĩ. nĩ ndacokie standard 3 ngĩthoma after fo- eh, nginya form 4 rĩrĩa father rĩu aritaire agĩcoka Rome rĩu ngĩona maũndũ ta magarũrũka Mm, tondũ nĩguo ndone rĩu nĩ gũgũtiga agũtigire Ĩĩ. agũtiga moko-inĩ maũ akĩndiga moko ma andũ arĩa angĩ andũ arĩa rĩu ona ndiahotire rĩu kũmachi nao Ĩĩ, ngĩona haha tũtiaiguana nao ĩĩ. Mm, ngĩona rĩu mm, no tondũ rĩu ndikiri mundu mugima ri mundu wina 18 years mm, more than 18 18 years na ngiuma riu ngithikiria ah, ngithi na kuria nja ngigeria muturire muturire ukirituha ngithi street mhm. ini riu mhm. ngiambia riu wira wa street street cia Nairobi ehe ngiambia riu wira wa street riu you are street boy a street boy mhm. kwiyethera riu mm. mm, ngigeria kwiyethera no ndaiwa thini wakwa ri hena kindu kiranjira thi kanitha-ini thi kanitha-ini Ndĩ mũthenya ũmwe ngĩthi kanitha-inĩ ndĩ na makuo macio ma cukura mm, na nginya ndirĩ nginya iratũ magũrũ na makuo macio matarũkanu ndathire ngĩikara harĩa thutha na ndaikara gĩtĩ-inĩ rĩ nĩ ndaiguire keyboard ũrĩa ĩrahũrwo hau ũũ ndira match mm. Mm? Na tondũ ndire- matirahũra wega Ĩĩ, matirahũra tondũ wega nĩwerutĩte hĩndĩ ĩrĩa waikaraga na Ĩĩ, batha ĩĩ. Mm? ngĩthiĩ ũguo ngĩũria mũndũ atĩrĩ keyboard ĩyo no ndĩmũteithie kũhũra Mm. rĩu rĩrĩa atorire ũguo-rĩ, akĩmwĩra, we nĩ ũĩ kũhũra? Rĩu ngwĩciria nĩ athire agĩkunyĩra pastor, Yes. akĩmwĩra ũcio wĩ harĩa-rĩ, Nĩ arahũra keyboard wega. eh, nĩ arahũra keyboard wega, akĩmwĩra mwĩre oke ahũre. Rĩrĩa ndahũrire keyboard ĩyo, andũ makenire mũno, Yes. magĩkena mũno na makĩnyenda. Mũthenya ũcio nĩguo ndagũrĩirwo iratũ, ngĩgũrĩrwo nguo. Nĩ kanitha. Ĩĩ. Ĩĩ. Ndaumire kũu ndĩ Wĩ smart. ndĩ smart. Mhm. Mm. Rĩu kumania hau rĩu ngĩtuĩka mwana, ngĩtuĩka rĩu

kwĩna ihinda rĩngĩ nginya rĩakinyire kanitha ũcio na ngiuma ngĩge- ngĩgĩthiĩ kanitha ũngĩ tondũ nĩgwakinyire handũ nĩ makanitha marĩa mapasta maheagwo transfer yes pasta aheo transfer rĩu goka pasta ũngĩ Ĩĩ. akauga rĩu wĩra wa ngai rĩ andũ marutaga tũhũ matiagĩrĩirwo nĩ kũrĩha mũndũ Eh? nginya tondũ tondũ nĩho nda- ndarĩagĩra rĩ na gũtuĩke nĩ gwatuĩka rĩu ndigũcoka kũrĩhwo rĩ ngiona mũtũrĩre waeka atĩa nĩ waritũha ngiuma kũu ngĩthiĩ kanitha ũngĩ ĩĩ

ngi nangiuga riu nwa makanitha ni ho makanitha ndikwenda kuigua na mapasta ndikwenda kuigua Mm. no ndiri wa kuu no ndaigua mugambo wa ngai ukinjariria Mm. coka kanitha-ini Yes. coka kanitha-ini Mm. iriwo riu racoka kuu Mhm. ngai akinjira to muhaka ucoke kuu nawe no wambiririe ka Kanitha. Eh, hau niho ministry yakwa yambiriria ciarirwo ya soul winning and healing ministry Yes. niho yambiriria riu Eh. ndi ngiambiriria riu kuhingura makanitha In that process hena mũthenya rĩu ndaumĩte nyũmba ngĩthiĩ taũni. Taũni rĩu nyũmba nĩ kũ? Hmm? Nyũmba nĩ ũraikara kũ? Hĩndĩ ĩyo rĩ, hmm. ndaikaraga kũndũ gwĩtagwo Migori. Migori? Hmm. Oh, ndũrĩ Nairobi? Aca. Wĩ Migori? Ndĩ Migori. Aha. Rĩu ngĩthiĩ taũni rĩ, hmm. ah, ndaikarĩte gĩtĩ kĩa mbere kĩa ndereba. Rĩu njikarĩte gĩtĩ kĩa mbere kĩa ndereba rĩ, Ngari ĩthiĩte Nissan, ndĩciria hena kĩrori kĩaumire kũndũ kĩrĩma-inĩ kĩna mahiga gĩkĩ lose control, twakire twokire tũgĩcemania head on collision Na kĩrori na kĩrĩa. kĩrori kĩrĩa no imagine ndĩ gĩtĩ kĩa mbere Ĩĩ. no imagine that impact Yes. Yarĩ nene. nene hau nĩho ndaunĩkĩire magũrũ ngĩunĩkaga magũrũ mothe pieces

Rĩu mũtumia wakwa nĩ okire akĩrora mũthenya wa, wa mbere Ĩ, kũrora thibitarĩ ĩ mũthenya wa mbere Mm. wa kerĩ wa gatatũ ndacokire atĩ wa gatatũ nda- ndacokire rĩngĩ ndacokire gũkuona Mhm. agĩgũtiganĩria ĩ hĩndĩ ĩno waunĩkanga ĩ nĩkĩ ona nĩkĩ eciria ageria rĩu kũ imagine niĩ tondũ ũyũ nĩ akiunĩka rĩ Mm, na ndagathi rĩngĩ rĩ mhm. nĩ niĩ ngũtuĩka mami na baba nĩ ciana ngũthũkũmĩra rĩ Kana nĩwe ngũrora thibitarĩ? nĩwe ngũrora thibitarĩ Ehe. Mm, tondũ hĩo nongiona ndagĩcurĩtie magũrũ ũguo Ĩĩ. Mm. Aha. Rĩu mũtumia ndacokire Ĩĩ. athiĩ agĩetha mũthuri na akĩhika Ũrĩ o thibitarĩ? Ĩĩ. O na ihenya ũguo thutha wa mĩeri ta igana kana thikũ cigana? Thutha wa kĩndũ mĩeri ĩtatũ Mĩeri ĩtatũ nĩ onete mũthuri na akahika? Ĩĩ. Ciana mwarĩ na cigana? ciana igĩrĩ Nĩ athiĩ nacio?

Mm. ndarĩrire mũno Mhm. ona we- arĩa maugaga mũndũrũme ndangĩrĩra no ndarĩrire ta mwana Mhm. Mm. nĩ ũrĩa ndamwendete yes ngimagine rĩu nĩ ahikio nĩ mũndũrũme ũngĩ na agũtiga thĩna-inĩ natiga thĩna-inĩ ona mũndũ wa gũkũrehera gatunda kana gacai thibitarĩ gũtirĩ Mhm. ndarĩrire we Mm. tondũ ndagereire ihinda riritũ mũno I'm tortured mentally na bado mwĩrĩ wakwa ũrĩ ona kĩ ũrĩ ona ruo Mm. Mm. pole sana Ii, rĩu ndagĩtũgire maũndũ maritũ mũno Rĩu nda- nda- ndaikarire thibitarĩ kĩndũ mwaka mũgima gũtirĩ mũndũ ũroka kũnyona Ah, ndirĩ na andũ aitũ rĩu mbirũ ĩkĩneneha rĩu ngwĩciria kĩrĩa mũnene wa ndagĩtarĩ mũnene nĩwe wokire rĩu akiuga mũndũ ũyũ tondũ ndakĩrĩ na ene rĩ ona mwamũiga gũkũ rĩ Mbirũ ĩno ĩkarĩhwo nũ? ikarĩhwo nũ Ĩĩ. Mm. niĩ ndarutirwo nĩ kĩrĩa ndarutirwo nĩ thi- ndaheirwo wheelchair Mhm. na ngĩrekererio nĩ thibitarĩ rĩu thĩ- thĩna warĩ nĩ kũ ndĩratwarwo kũu Hmm? nĩ kũ ndĩratwarwo rĩu Hmm, tondũ ndikĩrĩ na gwitũ nĩ kũ ndĩratwarwo rĩu after thibitarĩ Yee. nä manjå na ambulance ngä mera rä mandware kå rä a ndaikaraga na imagine kå rä a ndaikaraga rä Mũtumia na nĩ athamire na agĩthiĩ na indo ciothe. Na wĩ munĩku magũrũ. Ĩĩ, ndĩ munĩku. Wacoka waingĩra nyũmba wakora gũtirĩ kĩndũ. Ĩĩ, na hĩndĩ ĩyo Nĩakuire indo plaster. ciothe. Ĩĩ, mwĩrĩ wothe wĩna plaster. Ũguo rĩu ndĩrathiĩ. Gũtirĩ nginya gĩtanda. Gũtirĩ nginya gĩtanda. Ũkũigwo kũ no kana ũgũkoma kũ? Mm. Na nyũmba nginya nĩ yatonyirwo nĩ mũndũ. Tondũ yarĩ ya gũkombora. Yarĩ ya gũkombora. Aha. Ah. Magũtwarire kũ? Ndamerie o ndwarai o hau o hau rĩ ndaikaraga nda- ndwarai o hau mũndige hau. Rĩu makĩndwara atĩrĩrĩ wa hĩ ndikana mwĩroreri nĩ ũranyita mũndũ ũyũ nainũka ndarĩ nyina kana ithe acoka nĩ arekĩte accident nĩ munĩku moko na magũrũ na mbaru na ngingo na rĩu nĩ wahana to kũrikava wainũkio mũtumia nĩ athire na akĩhika na gũtirĩ nyũmba nĩ yoirwo nĩ mũndũ ũngĩ ĩĩ, gũtirĩ nginya gĩtanda ĩĩ, mm. Rĩu ndathire na agĩkinyio hau ũguo, na makĩhũrĩra mwene mburoti agĩũka. Akĩmwĩra mũndũ ũyũ rĩ, nĩtwamũrehe gũkũ atĩ arĩ tenant- tenant waku. Nĩũmũĩ? Ĩĩ nĩndĩmũĩ. Rĩu ũkũmũteithia atĩa? Rĩu ũcio ngwĩciria etagwo Baba- Baba Peter, arĩ Mũgĩkũyũ. Ĩĩ. Na hau nĩho ndendeithia Agĩkũyũ na gwĩtũ- magĩtuĩka andũ akwa. Ĩĩ. Na rĩu- Na ũkĩmenya Gĩkũyũ. Na ngĩmenya Gĩkũyũ. Ĩĩ. Mm, Na kumania na hĩndĩ ĩyo ngĩtuĩka Mũgĩkũyũ. Yes. Mm. Rĩu Baba Peter nĩarutire gĩtambaya. na akĩhura maithori rĩa hurire maithori mm. atũma nĩ hena kanyũmba karĩ hau tarĩ gathito Eh, augire gathi karutwo indo ciothe yes karutwo indo ciothe rĩ Mm, nĩ thire gĩtanda ndiũĩ kũrĩa ame- o- arutire ũrĩrĩ mm. na ũkĩigwo thĩinĩ na ka mattress na kamũrĩngĩti akĩnjĩra rĩrĩ kuma nĩ no mũthĩ Mm, ĩno nĩyo nyũmba yaku mhm. ĩno nĩyo nyũmba yaku na ndigũkũrĩhia Mhm. Eh, ikara gũkũ nginya rĩrĩa ngai agakũhonia Ĩĩ. Mm. Ũiye. rĩu nĩho ndonire mwathani Ĩĩ. Mm. Rĩu nĩ arakũhe irio. baba peter nĩ ageragia ũrĩa mm, kũringana na ũhoti wake tondũ ndagĩikara kũu rĩ nĩ erire neighbors Mm. mũndũ ũyũ nĩ witũ tũrĩ othe Ĩĩ. ũtakĩrĩ na aciari rĩ Ĩĩ. nĩ witũ tũrĩ othe Tũmũrorage. Reke tũmũrorage Mhm. Eh, ndaima njĩra- rĩrĩa pa- baba peter atandorete rĩ nĩ ibacĩrĩ rĩmwe tondũ matiakĩrĩ na duties Mm. nĩ ũrĩa mũndũ akwĩi- akwĩigua oke ũmũthĩ Ĩĩ, rũciũ ndagoka rũciũ ndagoka Ĩĩ. Mm, nĩ ndirikanaga kwĩ na hĩndĩ ndaikarire nyũmba two weeks two weeks hatirĩ mũndũ woka gwakwa ndirĩ na kĩndũ ndĩrarĩa Mm. o ndagĩrire gwĩta jirani jirani gũtirĩ mũndũ ũranjĩtĩka ũiĩ Eh? na imanji mũndũ ũcio rĩ mũndũ ũcio wĩ hau ũrĩrĩ ndangĩhota gwĩtwara kĩoro eh? Mm, ndangĩhota gwĩthamba ndangĩhota gwĩthamba Mm, na imagine kĩoro gĩothe no hau akomete ũiĩ Hmm? Ĩĩ, gwĩthugumĩra what what no hau akomete yes Eh? na ũkoma hau ti mũthenya ũmwe two weeks arĩ o Yes. hau ũguo Hmm? nĩ ta mũndũ wĩ siwĩnji-inĩ nĩguo Mm, tondå na må ndå ageria kå noka må rango å guo akaigua må rå kä å rä a wä kå u å guo Ndangĩtonya. ndangä tonya agacokia Ĩĩ. må rango ĩĩ Rĩu nĩ mũndũ wĩ kũu nĩ gũkua arakuĩra kũu nyũmba. Hmm? Nĩ ndirikana hena mũirĩtu ũngĩ warutaga wĩra wa nyũmba. Mm. Ũcio nĩwe Ngai wat- atũmire kũu Yes. gwakwa. Mm. Atonyire nyũmba ũguo na akĩndora. Ĩĩ. Ĩ? No kũrĩra arĩrĩire. Mũirĩtu wa wĩra. Ĩĩ. Wa kũu kwa mũthuri ũcio wathire gũikara. Ĩhĩ, Eh. no andĩkĩtwo kũu O nĩ- kũu itũũra-inĩ. Ĩĩ. Ĩĩ. Akĩrĩra mũno na akĩũria kaĩ andũ matakoragwo na tha. Ĩĩ. Ah, Ngai, kaĩ andũ matakoragwo na tha. Mm. Mm. Matirakũrora. Ĩĩ. Ĩĩ. Mũirĩtu ũcio kũrĩa andĩkĩtwo rĩu nĩ athire akĩrehe gacũrũ. Mm. Akĩhe gacũrũ. Mm. Macuka macio ũrakomagĩra mothe tondũ makĩhanaga kĩrĩa rĩ, makĩhanaga mborera rĩ, Ĩĩ. gĩko rĩ, Ĩĩ. oire imagine agĩthiĩ akĩmahũra. Ũũi. Aathire akĩmahũũra macuka macio, na agĩcoka akĩoya kĩndũ agakĩrehe maĩ agĩkĩĩhura mwĩrĩ wothe. Mũũi, mũirĩtu wa wĩra. Ĩ, hau nĩho ndonire mũraika. Ĩ. Rĩu ndarĩra o ũguo, ndamuona ũguo, ngona ta ndona Ngai. Ĩ. Ĩ. nĩ wega ũrĩa agwĩkire ĩĩ nĩ wega ũrĩa anjĩkire. agwĩkĩire ũndũ ũtangĩkĩrwo nĩ mũndũ Ĩĩ. ndwe expectaga kwĩ Mhm, mũndũ ũngĩgwĩkĩra mhm. ũguo Ĩĩ, no na rĩu nginya neighbor ciothe nĩ mandiganĩirie no ũyũ Ĩĩ. aroka rĩu ndamuona rĩ ngona ngai ũi Hmm? ĩĩ etagĩrĩra rĩrĩa ah, ah, ruti- eh, kĩrĩa rĩrĩa boss arĩa mamwandĩkĩte mathiĩ rĩ ko hena kanyamũ matigĩtie hau ũguo nĩ kana- kana nĩ tũirio akahitha kandehe Oi. Mm. Mhm. Mm. Mũirĩtu ũyũ wa gũthambagia mwĩrĩ rĩ, Mm. acokire gũthiĩ kũ? Na wagire kũmũhikia nĩkĩ tondũ rĩu ndĩragĩciria nĩwe ũngĩ akĩhikia. reke tuge mĩbango ya ngai rĩ Ehe. gũtirĩ mũndũ ũngĩmenya Yes. tondũ ndokire gwetha mũirĩtu ũyũ after several years no ũndũ wa kũmakania nĩ atĩrĩrĩ wega ũrĩa mũirĩtu ũcio anjĩkire mhm. mwathani nake nĩ amũrĩhire na mawega tondũ mũirĩtu ũcio arathimirwo mũno mũno mũno mũno na rĩ ndamwethete mũthenya ũmwe tũcamanĩtie na kũrĩa tondũ nĩ akĩnjĩrĩire harĩa arĩ na ngĩmwetha mhm. akĩnjĩra ngai nĩ amũrathimire mũno arutaga wĩra wa real estate kitabu wow. hmm? wow. nĩ mũndũ mũrathime mũno uh -huh. na nĩ agĩire bamĩrĩ nĩ ahikirio nĩ mũndũ mũtongu mũno uh -huh koguo weka mawega Ĩĩ. ona ngai no nginya agwĩ- agwĩka mawega wamũkorire aikarĩte wega mũno ĩĩ ikarĩte wega mũno nariga gũkana nĩwe tondũ Ehe. rĩu ũronia ona hanaga mũthũngũ Ĩĩ. ngĩrigwo niĩ nĩkĩ kaĩ itangĩahikirie mũirĩtu ũyũ naniĩ Ĩĩ. Ĩĩ, tondũ nĩ tũngĩateithĩkire hamwe nake no Ĩĩ. rĩu ũcio warĩ mũbango wa mwathani Ĩĩ. koguo ngĩka mũndũ mawega ngai no nginya agwĩke arute mawega. wĩra na real estate Mm, na real estate. akĩgũra makari Ĩĩ, na akĩgũra makari Ehe. Ĩĩ, gũtirĩ hĩndĩ ũngĩrũgama Ĩĩ. na mũndũ wa ngai kana ũrũgame na wĩra wa ngai wow. mm? tondũ ũcio nĩ ministry aheirwo nĩ ngai Eh, Mm? koguo andĩkitwo wĩ- kũruta wĩra kwa mũ- wĩra Eh, kwa eh, mũndũ house eh, girl. house girl Mm. akĩona mũndũ warĩ mũrwaru itũũra athiaga kũmũthambia na ndamũĩ na ndarĩ amona na ti wao Mm. ona nda- ndaigĩtwo kwao Eh, A- oka agagũthambia agagũcenjia kĩoro Eh. agagũthambia mwĩrĩ Eh. agakũhaka cumbĩ eh. na rä u acokire å gä å ka kå mwetha å gä kora nä a promotirwo nä Muona ngai ũrĩa mũtimũ nĩ ngai Ĩhĩ. tondũ maũndũ macio ekaga nĩ kũhanda ahandaga mbegũ Wow, Eh? wow. koguo that kwĩna seed ĩrĩa ũhandaga ona andũ anũ mage kũmenya Ĩĩ. tondũ ũguo a- athambagia nderaga mũndũ Aca. Mm, nĩguo Ĩĩ. nĩguo akiuga ũtesa- tenda mema Nenda zako. nenda zako Ĩĩ. koguo ũcio ona weka- wega wake ndonirie andũ Ĩĩ. no ngai wonire nĩ eka wega wega na Ĩĩ. akĩmũrĩha na njĩra nene ndå kä må mũno geithia arä harä arä tondå tokorwo nä aroragä ra gatarå Dada yakwa wairimũ harĩa ũrĩ hmm? korwo nĩ werorera gatarũ nĩ ngwendete mũno harĩa ũrĩ nĩ njugaga nĩ wendi korwo ti wendi wa mwathani rĩ ngai nĩ kĩrĩ wendi wake no wendi wakwa warĩ ngũhikie mwathani akũrathime mũno rĩu nĩ ndirikanaga in that process tondũ nĩ ndohetwo plasters hmm. nĩ ndaigua gwĩthũa haha ũguo hmm? ngarigwo gwĩthũa atĩa ndaigua gwĩthũa atĩa na rĩu plaster yohetwo nginya haha hmm, ngĩetha waya rĩmwe

na ũraima nyini kũndwara thibitarĩ no nginya hũthĩre taxi Yes. nũ ũcio ũrerutĩra andĩhĩre taxi andware thibitarĩ Hatirĩ. hatirĩ Mm? nĩ ndonire tũgunyũ ũguo ngĩmenya rĩu niĩ nĩ gũkua ndĩrakua Ĩĩ. Na ngiuga rĩu ndigũkua ndĩ muoyo ndetire kĩhĩ Mhm. Mm. kĩrĩa ta thiũ njethere hacksaw Hacksaw. Mm. Ĩĩ. ici rengaga cuma Ĩĩ. tondũ ihĩ rĩmwe nĩ njathĩki mũno rĩ Ĩĩ. athire na akĩnjethera na Agĩthiĩ akĩhang'a hacksaw na Ĩĩ. agĩũka nayo. Ĩĩ, ĩrĩa andehire Twacĩ ciothe ndarengire ũguo. Ciothe ndarengire ũguo. Ũkĩrenga na Ĩĩ. ndũramenya ka wĩ mũhonu. Ĩĩ. Ĩĩ. Magũrũ maragĩbutha. Ĩĩ. Mm. Ndarengire plaster ciothe na ngĩrutania magũrũ-inĩ. Ĩĩ. Rĩrĩa ndarutire magũrũ ici- macio- magũrũ macio rĩ, mahana coka, nĩ ironda, Ĩĩ. nĩ kĩ na kĩ. Na rĩu ndageria kũruta ũguo rĩ, nĩũĩ kagũrũ hĩndĩ ĩyo tũ- gũ- guoko gũkũ ngĩikara na- na kĩna plaster mũno rĩ, nĩ gacoka ga- kagũrũ kau kahana ta kĩrĩa, ta gabaibũ. Ĩĩ gagacekeha. Gagacekeha biũ. Ĩĩ. Mm, Tondũ ngwĩciria anga

Hakacumbĩ. Ĩĩ, Mm. agathambia ironda icio na cumbĩ o na ũguo. ndamakaga Na ndamakaga Mm. Mm. rĩu magũrũ rĩrĩa matuire kũhona rĩ nĩ ũndũ wa- nĩ ũrĩa matarĩ na hinya rĩ ndaruta mĩ- mĩtĩ rĩ nĩ gwĩkũnja mekũnjie ũguo Mhm. Mm. Mm. magũrũ nĩ gũgĩkũnja nona nginya hau

Rĩu ndatũũra o ũguo ndĩ kĩonje rĩu ngaumagĩra ũguo na wĩ- na na wheelchair yakwa ngathi na kũrĩa mtaa saidia saidia saidia Wheelchair warutire kũ? o ĩrĩa ndaheirwo thibitarĩ Oh, nĩ wahetwo thibitarĩ. Mm. Ĩĩ. tondũ ndiakĩhotaga kũrũgama nĩ ũndũ wa thĩna wa mũgongo Ĩĩ. rĩu ndaumagĩra o na wheelchair yakwa ngathi ũguo nisaidie Mhm. akũndeithia makandeithia Ĩĩ. Mm. akũnyarara makahĩtũka o ũguo Ĩĩ. rĩu tondũ no ndakĩona ũraikara o kwa mũthuri ũrĩa ĩĩ ndĩ o kwa mũthuri ũrĩa ĩĩ no ngaigua thĩinĩ wakwa ndĩ na call ya kũhunjia mhm. Hmm? ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ Ĩ. mũthuri ũcio ũraikara gwake we ndeciragia gũthambie mũthuri ũcio ĩĩ ndĩ ndakĩũĩ nĩ atigĩte neighbors hau na nĩ andũ kĩrĩa mena ũmũndũ areciria nĩ maragũteithia Ĩĩ. we agĩthiĩ wĩra Ĩĩ. oka hwaĩ-inĩ tondũ nĩ akĩinũkaga rĩ nda- ndendaga kũmenya maũndũ marĩa ũragerera rä baba peter rä arä mwene plot na ndaikaraga kå o ndaikaraga kũu ĩĩ arä mwene plot nä arä na plot ingä kå ndå na ena må ciä wake ĩĩ rä u ndatindanagira agä å ka kå rä a nä amenyaga nä andigä ire nä andå a o mangä nĩ oĩ ma- nĩ ra majirani mokaga gũkũrora Ĩĩ. no rĩu nĩ magũtiganĩirie matiganä irie rä u

gĩkinya andũ ikũmi na ĩtano na kĩambĩrĩria kanitha Mm. Mm. Ũrĩ wheelchair-inĩ. Ĩĩ, rĩu mũhunjia wao rĩ nĩ kĩonje Ĩĩ. Mm, no nĩ arahoera andũ makahona Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ arahoera andũ mena mũkingo mageka atĩa Makahona. makahona Ĩĩ. andå mena kansa mĩrimũ ĩno ĩngĩ ya diabetes kä makahona no we mwene arä o kä O wheelchair-inĩ. Wheelchair-inĩ. Ehe. Rĩu mũthenya ũmwe nĩ ndathiire kanitha-inĩ na ngĩrĩrĩra mwathani mũno ngĩmwĩra atĩrĩrĩ kaĩ mwathani o nawe wĩna kĩmenyano Ĩ, angĩkorwo niĩ no kũhoera Ĩ. ndĩrahoera andũ makahona no niĩ ĩ, ndirahona na niĩ ndirahona rĩ Ĩ, nĩkĩ Yes. Ĩ. rĩu mũthenya ũmwe nga nĩ ndahoire mũno na ngĩrĩra mũno ngĩona presence ya ngai nĩ yaherũrũka na andũ nĩ mambĩrĩria gũtuĩka delivered kanitha-inĩ na andũ tu nĩ mambĩrĩria kũ- gwĩka atĩ kũhona ona nginya iria itamahutĩtie Ĩ. Korwo andũ nĩ mararuta ũira, ĩĩ niĩ nĩ ho rĩrĩa mũhunjia akũgocipaga nĩ njiguĩte presence ya Ngai na nĩ ndaigua ta ndahona. Nĩ ngũturagwo nĩ mwĩrĩ, nĩ ngũigua andũ makaruta ũira na ngona Mwathani hena ũndũ areka. Rĩu in that process ngĩ worship Ngai, nĩ ndaiguire presence ya harũka ĩtarĩ ya kawaida na ngĩigua mũgambo. First time kũigua mũgambo wa Ngai. ngĩigua mũgambo kĩnjĩra rũgama na magũrũ maku rũgama na magũrũ maku rĩu ngĩrigwo atĩrĩrĩ Ngũrũgama atĩa na ndĩ ngũrũgama atĩa wheelchair-inĩ? ndĩ wheelchair-inĩ nĩ mũgambo wa ngai ĩ kana nĩ kana wa mũga- ngoma. nĩ wa ngoma ngĩhana ta samueli ĩ, ũrĩa etagwo nĩ eli Mm, Hmm? ũrĩa etagwo nĩ ngai nake agathi kũria eli mm, "Nũ- nĩwe ũrĩa- nĩwe ũranjĩta aca Huh? ngĩmenya rĩu nĩ mwathani ũcio Mm. ngĩgeria kũruta kũgũrũ wheelchair-inĩ ngĩiga ũguo guko ũngĩ ngĩiga thĩ Mm. na ndageria kũrũgama ũguo ndaiguire hinya wa harũka kuma igũrũ ndaigua ta- tarĩ mwaki wa cina magũrũ ũguo hap na magũrũ makĩnyoroka Mm. na ngĩrũgama rĩrĩa ndarũgamire rĩ andũ nĩ mamakire makĩrigwo mũhunjia tarĩ kĩ Yee. gĩathiĩ na mbere Mm. na ngĩrũgama Ngĩambĩrĩria rĩu kũrũgarũga. Ngĩambĩrĩria kũrũgarũga kanitha-inĩ. Ndarũgire na mũthenya ũcio ndaitire maithori maingĩ mũno. Hmm? Thutha Nginya wa- nĩ kũrũga. Ĩĩ. Rĩu kĩrĩa gĩokire thĩinĩ wakwa nĩ kũrĩra. Hmm? Ũrona atĩ ũrĩa mũndũ agũcipaga nĩ kũrĩra ndarĩraga maithori. Ndarĩra rĩu andũ magĩtonya kĩgoco-inĩ tũkĩgoca mũthenya ũcio. Ũcio ona gũtiarĩ kũhunjio. Ĩĩ, nginya andũ nĩ mamakire o ene. Ĩĩ. Tũkĩambĩrĩria kũgoca. Ĩĩ. Kuumania na mũthenya ũcio ngĩtuĩka wa gũthiĩ ngĩona guoko kwa ngai mani na mũthenya ũcio ngĩmenya gũtirĩ ũndũ ũremaga mwathani nĩguo Mm. gũtirĩ ũndũ ũremaga mwathani ĩĩ rĩu nĩ njũĩ hena mũndũ ũrathikĩrĩria haha Mhm. na nĩ ahĩtũkĩra maũndũ maritũ mũno akĩyũragia ngai kaĩ wandiganĩirie Mm. Mm. ngai

Nĩwethete wĩra wa ũgetha wĩra mawabici ũgetha wĩra mĩaka mĩingĩ ĩ na ũkona rĩu ũgakinya handũ ũkauga rĩu ona nĩũkwĩruta kĩrĩa nĩũkwĩruta muoyo. Reke ngwĩre atĩrĩrĩ mwathani ũcio wahonirie mwathani ũcio wa deal na situation yaku let he locate you let him locate you in the mighty name of Jesus. Amen. We wĩ hau wĩ mũrwaru wĩ na mũkingo ugĩte atĩrĩ mũkingo ũyũ wakwa nĩ ũkũnina thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩra ũhonia waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We wĩna kansa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, harĩa ũrĩ nĩ ndĩrona kansa ĩyo ĩkĩũma thĩinĩ wa mwĩrĩ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩra ũhonia waku, amũkĩra ũhonia waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. We ũgereire maũndũ maritũ, maũndũ maritũ, ũkonaga mũtũrĩre tũkinyĩte mũico

amũkĩra hinya tondũ kumania na ũmũthĩ ũmũthĩ nĩ- amũkĩra hinya mwe tondũ nĩwona jesu agĩka ũndũ mwerũ thĩinĩ wa ngoro thĩinĩ wa mũtũrĩre waku amũkĩra hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu receive your healing receive your job ũtiramakania nĩkĩ wetereire ihinda rĩu rĩa rĩraihu hanna nĩ etereire mwana

in the mighty name of jesus amukira kiri urenda thiini wa ritwa ria jesu mm. ni ndirona andu makihonio ni ndirona andu makihona cancer ni ndirona andu makihona hiv na mirimo ino ingi yothe itahonaga ni ndirona ngai akihonania tondu tini honanagia ni ngai honanagia mm. amukira hinya waku amukira honio waku thiini wa ritwa ria jesu amen hallelujah amen thank you thank you very much na thutha ũcio nĩ wacokire kũgĩa na mũciĩ ngai nĩ akũheire mũtumia Nĩ ngoretwo in that process mhm. tondũ nĩ nyonete andũ aingĩ mũno na ngagĩa na iria ciĩtagwo atĩa hmm? nĩ request kana hmm. ingiuga atĩa nĩ tũmĩirwo proposals nyingĩ mũno na ngera mwathani rĩ agũtongorie atongoria mhm. tondũ niĩ ndingĩthiĩ na mwĩrĩ iguanĩtwo rĩ othaka rĩ hena athaka aingĩ mũno nĩguo No kĩrĩa ndĩrahoya Ngai mm. nĩ anyonie ũthaka wa kĩ wa ngoro wa ngoro yes. ti wa mwĩrĩ eh. eh, athaka mekuo aingĩ mũno no eh. kĩrĩa ngwenda nĩ ũthaka wa ngoro tondũ niĩ ndĩrahoya Ngai mhm. ahe mũndũ tũngĩtungata nake yes. ũrĩa ũngĩnyitĩra guoko-inĩ wĩra wa Ngai mm. tũtungate hamwe nake mm. ndiarora uthaka ucio wa iguru mhm. aca mhm. ndenda kurora ngoro yake yes urehana eh Na nĩ njũĩ Ngai ihoya rĩakwa nĩ agwĩka atĩa? Nĩ akũrĩhingia. Nĩ akũrĩhingia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Ĩĩ, thengiũ mũno makĩria mũtungatĩri. Na nĩ twacokia ngatho. Watwĩra kanitha wĩ kũ? Kanitha wĩ Umoja One. Umoja One. Handũ hetagwo? Umoja One ena stage ĩtagwo Seaboat. Ehe. Ehe. Wakinya Seaboat, Ee. no ũhũrĩre thimũ hau Ĩĩ. na no nguoye hau ũguo.

ũhana ta ũrĩa wakwa ũrahanaga Ĩĩ. mateithĩkĩre o hau Ĩĩ. tondũ nĩ njũĩ kĩu nĩ gĩthima kĩa Ehe, ũhonio ehe. na nĩ gĩthima kĩa restoration nĩguo Ĩĩ. ndũgĩtũhe namba yaku ya thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 777 388 rĩngĩ 0721 ehe 777 ehe 388 Aha. na ndĩna ĩno ĩngĩ ya whatsapp Yes. 0722

Nĩ tũkũhoya Ngai amateithie mũno makĩria Amen. na mahote kũrũgama na ministry yaku Amen. na nĩgetha tondũ nĩ kũronania we wĩ ndungata ya Ngai maũndũ marĩa ũgereire na maũndũ marĩa Ngai akũhonoketie thĩinĩ wamo Ĩĩ. nĩ kuonania wĩ ndungata ya Ngai Amen. na hihi kwaya gũkorwo ta rĩu mũtino ũcio wekire kũrĩ andũ makuĩrĩire mũtino-inĩ ũcio Ĩĩ, nĩ makuire andũ atano.

koguo rĩ ũndũ-inĩ ũcio rĩ ndwagĩrĩire gũkorwo ũkĩnina thĩinĩ waguo nĩwaigua mũthuri ũcio atwĩra nĩ akinyĩte handũ aumage igunyũ mwĩrĩ na akambĩrĩria kuona mũico wake no ũndũ ũcio ndwatũmire erute muoyo ndatũmaga kahĩĩ gakamũgũrĩre ratirati atũmaga kahĩĩ gakamũgũrĩre hacksaw nĩ tondũ nĩ amenyaga manyamũ maya ngũmarutania ndĩmate na nĩgetha hote kũrũgama rĩngĩ koguo rĩ roraga the positive side of life geragia kũrora maũndũ marĩa mena kĩguni thĩinĩ waku Geragia kuona maũndũ marĩa mega Ngai agwĩkĩire, tigaga gũtara maũndũ marĩa moru Ngai agwĩkĩire, na ũguo nĩguo ũkũhota gũthiĩ na mbere. Njĩtagwo Kezia wa Kariũki thĩinĩ wa gatarũ ga Kezia. Please, please, please subscribe. Hihinya harĩa handĩkĩtwo subscribe na nĩgetha uh, tũhote gũkinyĩra andũ aingĩ na nĩgetha tũgakũmenyithagia kwagĩa na rũgano rwerũ. Hutia harĩa handĩkĩtwo share nĩgetha rũgano rũu rũkinyĩre andũ aingĩ o ta ũrĩa kwahoteka, na hĩndĩ ĩrĩa rũgano rũu rũrakinyĩra andũ aingĩ, hihi rwaya gũkinyĩra mũndũ ũkwendaga kwĩruta muoyo aigue nĩ ma ndigereire maũndũ marĩa mũndũ ũcio agereire na nĩguo nĩgetha tũhote gũkinyĩra andũ aingĩ please please please subscribe to Kezia Kariuki Original. Uthiĩ wethe Kezia Kariuki Original, hutia hau handĩkĩtwo subscribe. Thengiũ mũno makĩria, Ngai wa muoyo akũrathime na kupenda sana.